Op engem fréie Sonndemoien, fir e bëssen ze kucken, wat et Neies am Haus Parity gëtt. An jo, wéi geet et Iech?
Gutt, super.
Hei moies, wéi mer scho gesot hunn, ne? Jo. Vill schaffen, mee super.
Wonnerbar. An ech meng, mir sinn jo net, mir sinn jo net aus Zoufall hei, ne? Ech meng, Dir waart jo schonn eng Kéier bei eis, éier mer dee ganze Video-Gedeessems do ugefaangen hunn. An do huet sech jo eng jett bei Parity gedoen, säit der Säit der EP-Release an äh, mir sinn haut prinzipiell hei fir och iwwer den neuen Album ze schwätzen an dee kënnt jo lo am Abrëll raus. Zero Sum Game an ähm, ja wat wou wéini, dat ass bëssen muss ech ganz ehrlech soen, bësse plëtzlech komm no der EP fir mech mol war so okay war schon bëssen offéiert sou dass et direkt Vollgas weidergeht mat neier Konstellatioun na neie Memberen natierlech an ähm, das interessant die die Konstellation as lo am Fong schon net an der Form mir awer schon eng enger Zeit gi well äh, de Jannik an de Billy die hätten sech eng Zeit lang sollen ofristen fir Gitter well den Jannik net ëmmer Zeit gehabt hätt an äh, do huet de Joé eis gesot op engem Punkt dass et äh, nemmi senges as fir dat Stück Musik immens gär an äh, Hie kënnt eis och ëmmer kucken. Yeah. Mee et ass halt net dat, wat hie elo gäre spillt. Hien huet jo säin aner Projet Invigora, yeah. wou en einfach voll dran ass. An dat ass och, dat gesäit een, dass dat genau dat ass fir hien. An do hate mer ënnerteneen diskutéiert, well wat kanns de maachen? An do hu mer gesot, dass. Äh, de Yannick eben äh, Baski iwwerhuelen an de Billy dann fix als zweeten eenzegen eenzegen zweeten Gitarrist do wier. Mhm. Platz, dass se se tauschen déi ganzen Zäit. A bis elo ass dat gutt gaangen. Mir hate lo natierlech net vill Concerten, mee bis elo hu mer eis arrangéiert kritt. Jo, mee mir hu jo och gesot, mir konzentréieren eis elo mol dann nach weider op d'Ophuelen, well et ass eben esou, dass esou vill Lidder do lungen, déi och schonn deelweis säit Joren iergendwou esou Iddie vum Ben an och Oh, si mer elo scho beim Upcycling-Thema? Vläit jo. Legacy-Zäit mengs de? Also mir hunn Lidder vu Legacy agebaut zum Beispill. Mir hunn awer och ee Lidd vun Echosex agebaut, wat nach do lung, wat net released war. An esou huet dat alles sech esou e bësse fonnt, datt mer gesot hunn, ok, mee mir sinn am Fong prett fir en Album ze maachen. An et war och eigentlech. Plang fir direkt no der EP Release richteg unzerappen weider well kuerz méi spéit decidéiert ne?
War nom Metal Battle jo. Jo no dem Metal Battle huet eis do nach eng Kéier esou e bëssen e Push ginn well do war net alles esou gelaf wéi wéi et sollt fir eis. Also elo net dass mer net dass mer onbedingt wollte gewannen oder esou mee et war einfach jo et waren einfach e puer Saache wou mer gesot hunn okay Wa mer dat do elo net als Usporn huelen, da bleiwe mer erëm an esou engem Loop hänke vun Ohnmacht oder wat och ëmmer. An dofir hu mer gesot, okay, nee, dat huele mer elo als Usporn an elo rappe mer un. Voilà. Ja, also zumindest kann ech mol soen, an ech mengen déi meescht dobaussen, déi hu jo och matkritt, dass d'Single ID ass jo och schonn eng Zäitche lo dobaussen, déi wäert jo Zero Sum Game drop sinn an du gesäit Dir schon en ech gesinn do en massive Kontrast äh, am Sënn vun am Verglach zu der EP äh, Et ass eng gut Schëpp bäigeluet ginn Punkto Produktioun wach menggen du kënnte Billy natierlech Handy gell Billy Ech ging se Geheimnis hin nach
du wärst lachen Ech hun appppes opgeschriwen hei. Ähm,

sou eis, also mir hu scho gemierkt, datt den, datt d'Energie, net datt se virdrun net existent war oder se ass elo anescht, d'Energie ass vill méi, vill méi, méi, méi héich a vill méi ugedriwwen a vill méi, voilà, einfach no vir. An mam Billy, genau, mam Billy ass eben einfach elo och eng Persoun bäikomm, déi matdréckt. An elo si mer zu, zu dräi, plus eben déi aner zwee, déi méi am Instrumentalen dra sinn, déi sech ebe méi doranner wëllen investéieren. Mä mir si elo wierklech zu dräi, déi. kënne soen, äh, mol méi, mol manner. Also et, et gräift ee sech géigesäiteg ënnert d'Äerm an kuckt een aktiv, wat ee ka maachen. An äh, dat ass eng nei Dynamik, déi virdrun net esou do war. An ähm, effektiv, fir eis war dat esou am Prozess iergendwou natierlech, mee tatsächlech esou déi éischt Reaktiounen op Aidie waren, dass do e ganz neits Selbstbewosstsinn irgendwou do ass vun der Band an ja. wann een, wann een dat e bëssen distanzéiert guckt, fällt engem dat och op. Mee fir eis selber war dat einfach so natierlech am Prozess dran an war lo net ähm, also eis ass dat lo net so opgefall, mee herno am Endeffekt wann een so guckt, denkt een ah ja okay dach also Bei dir huet ganz vill geännert, well do ass mär och fir déi éischt Kéier bewosst ginn esou, ah jiddereen huet wierklech säin Deel wou en dozou bäi, also wou s de gesäis ah den Giovanni ass mega mat de Fotoen, den Giovanni huet d'Fotoe gemaach wou mer als Promo benotzt hunn, de Yannick deen huet de Video gemaach, also geschnidden an alles an de Milian hat gefilmt halt. De Billy huet de ganze Studio-Deel gemaach, ech maachen de ganze Live-Deel, d'Hannah mécht de ganze Kommunikatiounsdeel. Also jiddereen huet wierklech definitiv. Du ergänzt sech. sou eppes. Boah, Prinzipiell.
Ja. Ja. Ja. definitiv. Ja, Well, äh, also an der Hinsicht verstinn ech dat wat äh, wat Sandra seet, well ich mein der kennt dich jo och schon vu virdru vun doe ass et da schwéier och so ah ja okay bon wie ass dat ziemlich natierlech méi wann du Mhm. mhm. natürlich Feedback kriegst vu Leiit awer mirken dass do do ass eng ja, eng nei Well, déi hannen dun dréckt. Ech nennen dat mol eng Well. Äh, eng nei Well vun äh, ja, vläit och Inspiratioun, well ech mengen och ID huet jo schon och gewisen, dass et bësse méi nach méi experimentell kéint ginn. An ech meng mir hat jo schon déi grouss Äier bëssen ze sneak peeken an bëssen ze lauschteren, wat et nach sou gëtt um Album an dass

das, das, das interessant ze gesinn, dass nach Band sech trauen an fleicht ofgeschriwe Genren wullen ze goe fir sech Inspiratioun ze sichen. Ofgeschriwen ass ëmmer schwéier, well ja as rich och an deem sinn och den Thrash ass jo aus den 80er an äh, also so war so ech hun ech, ech kennen eng Persoun dat hunch enke héieren, dass sie dat gesot huet fir eng eng modern Band, déi do den Metalcore opgegraff huet, huet se gesot, Jongen, där maacht Musek, déi zënter 20 Joer dout ass. An déi Persoun spillt och an enger Band, déi duerch geduet, Pic, dat du muss Musek, déi zënter 40 Joer dout ass. Mee wann s de déi Musek déi ganzen Zäiten nei erfënns, an stierft jo ni aus. Weider drécks, dann, dann evoluéiert dat. An ech mengen, dat ass insgesamt d'Zil fir eis alles, Musek, fir déi aner och.
Et huet jo alles iergendwou säin Ursprong. Du kanns jo net komplett. äh, dat komplett op d'Säit leeën, mhm. dass deng Influenze vun irgendwo kommen. A mer sinn alleguerten 30, bal 30 plus. an als Influenze leien eben an, an der Nu Metal Ära an ja. der voilà, an, an ech mengen also fir fir verschiedener vun als Janniger so komplett äh, Nu Metal so an do do kënnt awer nach eng Komponent bei. dass mer, an dat huet de Billy jo och mat erabruet, dass mer gesot hunn, Mer wëllen an Zukunft eis d'Liewen och e bësse méi einfach maachen op der Bün zum Beispill, well eis Lidder vu virdrun sinn all relativ, also wann s de dann esou am Publikum stees, bis op elo zum Beispill Perception vun der alleréischter EP, wat e bësse méi Nu-Metal och scho war, e bësse méi virugaangen ass. Du, also wat, wat fir d'Leit gëllt, gëllt jo och fir eis. Du waars op der Bühn ëmmer konzentréiert, ah lo kënnt dee méi luesen Deel an da kënnt kuerz e méi séiere Deel an da bass de, ah okay lo kanns de, ah nee okay lo geet et erëm erof. A mär wollten einfach vum Songwriting hier eppes hunn, wat eis op der Bühn och erlaabt einfach just, ze viben an einfach just mat ze goen. Yeah. An wat de Leit och d'Méiglechkeet gëtt, also mir hunn dat elo net geschriwwen fir iergendeen, wann der fir eis. Jo, dat, ich wollt dat grad soen. Also wann der fir iech, gell? Genau, wann der fir, fir den Esprit vun dem Ganzen, fir einfach méi ähm, groovy ze sinn, fir méi, voilà, dem Ganze méi Loft ze ginn an trotzdem awer och eng gewësse Komplexitéit net ze verléieren. Ja. Mee ähm, ja dat, dat, dat ass awer eppes wat ech mengen wat mam Billy so mat erakomm ass awer. Ech menge Komplexitéit ass einfach net dats net dat Manner ass, dat just op eng aner Plaz verschiebt am Sënn vun äh, simplistesch komplex, dats du kucks halt, dats de iergtwéi deng Komplexitéit kriss doduerch, dats de och ähm, live deng Energie an halt deng Band Aura weis an ja. Voilà, dat heescht déi Komplexitéit ass net fort, ja, just se ass e bësse verschiebt. si ass e bëssen vläicht an, an Deeler gehalen, net méi a Songs. Mhm. So. Wou dawer wichteg ass, dass, dass mär eis wuelspillen, äh, wuelspieren an dass mär och gutt man nee kommunizéieren am hin och schon also op de Prouwen hu mer awer schon gemierkt, déi nei Lidder si wierklech awer déi mache Laun. Also mhm. net dass die al keng Laun ma mé du mierks einfach okay, du musst nëmi de ganzen Zäit fleich op den Gitter kucken an fest ze mëss ja.
oppassen an ja. du, du kannst einfach wirklich Spaass hunn, kanns laachen an dat ass jo awer schlussendlech dat Wichtegst. Et ware e puer Lidder op där neier, wou ech geduet hunn, dat ass esou einfach ze spillen, mee et ass esou gutt, well well et einfach esou. Mee heiansdo ass manner méi. Dran ass.
Ech menge heiansdo ass einfach, dat heescht jo net, datt et manner ass am Sënn vun Eegekompositioun an eegen Iddien erabréngen, mee et ass einfach. Ja der wëllt meng der wëllt ja gitt jo rem Iech meng der wëllt Dir och Spaass hunn an meng ech mengen Komponent war an ass einfach Musek Dir awer iergendwéi bouncy ass vu Laun mécht a wouss do mol Deeler dran hues wéi wéi bei Korn hues d'och Deeler dran ka keng Sau spillen Mee de Rescht vum Song ass awer super viby an ass einfach just nuleent déi ganzen Zäit. An et gëtt iergendwou hänken, esou och wann s de dann, du hues ee Chorus zum Beispill, well wat ech, wat mär opgefall ass, also ech, ech viben ëmmer esou mam Lidd an ech maache mer Gedanken, ok wat passt, an kënne mer ganz natierlech d'Melodien an dann och d'Silben an d'Andeelung an esou weider, Rhythme, rhythmesch an. An ech hunn och duerch déi ganz, dee ganze Songwriting-Prozess elo eng ganz nei Aart a Weis vu Lyrics schreiwen entdeckt a si vill méi rhythmesch ginn an de Vocals an och esou déi Chorussen, wat ech am Fong wollt soen ass, Du hues en éischte Chorus an dee bleift schonn direkt hänken, ja, dass du beim zweete Chorus direkt kanns matsangen, deemno wéi wann du am Publikum stees. An dat ass och eppes, ass einfach ja fir, fir, fir eis ass et einfach oder och fir mech, dass een och am Kapp einfach live ofschalte kann ja, ja, ja. an einfach do sinn an einfach maachen, well bis elo dat war och ëmmer eng Kritik, déi mer kritt hunn. dass ee mierkt, dass mer op der Bühn quasi mat ee am Kapp hunn, also dass mer zielen an dass mer, voilà, an dofir, dass dass eeben einfach fir eist Liewe méi einfach ze maachen a mär hunn alleguerte si mer direkt ugesprongen op déi op déi Lidder, déi do entstane sinn an also et war, dat kléngt elo alles e bësse geplangt, mee et war en natierleche Prozess, et war, et ass alles esou e bësse komm an et ass alles esou gefloss, dass et sech dono esou erginn huet an. Et huet sech direkt richteg ugespuert fir eis alleguer an dofir voilà. Ich mein dat dat so wie du erklärs, dat ass fir mech prinzipiell de den d'Reaktioun wou ech hat lo wéi ich ID héieren hunn war so okay de Chorus Melodie das enke héiere gell dat geht duer mhm. ich, ich mengen noch mat den andere Lieder wo, wo mal lo bëssen äh, wo ech zumindest e bësse gelauschtert hat war och so okay das de famose rode Fudem besteht eben aus der Simplistik well et sech verhale léisst. Ech muss so natierleche Schul Lider vu fir runn, wann jo de Star oder se dat ass so mein Schmerzensliz gell. ähm, Ech wees mo net fir war, méi voilà, dat einfach dat, dat hat Dir gen der besonnech hm. sinn ëmso méi happy, dats et lo so ähnlech Lider sinn. Dat war genauso geduet, dat war de ja. wollte mat dem Lied man Also virun allem dee ganzen Deel ab dem cleanen Deel bis de Schluss, yeah. dat war so den, den melancholischen Deel. Echt Keer, wo man méi den zesummen hatte, wo man joch mat dem mat eisem Coer opgeholl hunn yeah, yeah. Äh, als netter Kollegen an dat war. Ech kréie lo nach hinger Haut, wann du jo schwätz gell. Ech héier net ech héier net am direkt am Kap gell an ech fan das. Dun am lächten Interview jo gesot, wo ech äh, yeah. op der Bühn stung, op der Release oder so okay muss ich schon zusammen rappen ja ja ja nee, das das effektiv und ich mengen den Noten Fannen ech awer trotzdem och an den neie Sache rëm muss ech soen. An dat gëtt mech ëm so méi ähm, ja, hypt fir op d'Release gelle absolut. Nee der net vergis sinn a puer Goodies dran, wo bësse also 7 nach ass net verschwonnen so, das, yeah. so sinn a puer Sachen dran. So. Ech erwarte mar schon noch nerd die Sachen wees, dass se do sinn. Di nach nerd die Sachen dran. Lo dat dat nächst wat wäert erauskommen Multiverse dat ass halt och also et ass net super komplizéiert mee et ass einfach e bësse méi schnell et ass méi äh, halt och vläicht deelweis Gittar Batterie Musek sou wou s de halt och e bësse weis Ouni Vocals das, ja. voilà, das, das, das, gesot dass du baussen ouni Vocals mee also dat kënnt och um Album Teile net ze mengen dat just dat Di noch puer Goodies dobäi wou ee seet so ah yes 7 Aachtels gutt. Das ist der vun Giovanni gesot huet, wéi soll ech dat spillen?
Ja. Ech sinn och nach ëmmer iwwer, also mäin Nu-Metal Gehir ass do souwisou heiansdo total iwwerfuerdert, mee mee, ech.
mee dat eent Lidd, wou och dat wou de de Gilles kritt hat, do has de, dat hat ech nämlech virun zwee, dräi Joer geschriwwen, do hues du gesot, wéi soll ech do Vocals drop man? A lo sin definitiv Vocals drop. Ah jëm jo.
An et klappt, also et passt einfach mega. Ech fannen d'Lidder déi sinn aus esou vill verschiddene Richtunge komm, vu esou vill verschiddene Leit, mee se passen awer iergendwéi alleguerte beieneen. Ech hunn d'Gefill, also esou wéi Där dat elo erkläert an ebe meng Reaktiounen op dat wat ech bis elo héieren hunn, Den Album ass elo schonn u sech, dat kléngt zwar elo béis, mee e Recyclageprozess vun all, nee pardon, Moment, vun all deem wat Dir bis elo erlieft hutt an iergendwéi trotzdeem léisst een, hëlt een et mat als Package an et hëlt ee gutt Saachen domat eraus, mee et léisst een et awer och iergendwou stoen an et seet een, okay dat do hu mer bis elo gemaach an. Mä gi do hei na mé mé si gut Sache mat. Du gees bës siche bei jiddereen an du gesäis a ah, du ass de Fuedem. Awer mé ass deen och awer hi. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dat wat eis ausmëcht, ass jo flott, datt dat gemëscht ass. Ech mengen, datt Lidder vu Legacy dran dra sinn oder summer. Ideen vu Legacy yeah. dass du net ganz also so direkt mal endlich released voilà, das, also, du merkt dir auch okay äh, Yannick Ben seg Vergangenheit flees bisschen ran an dann oh, ja. äh, man Ecosex da dran um der sprung ich zwee los na een davon äh, das halt doch dann vom Sandra vu Meer bisschen eng persönlich no drabusch an dann höchst na die klassische Parity Sachen das einfach irgendwie schein dass du dat kannst zu summe bannen A mir hu jo och eppes Neies draus gemaach. Et ass net, datt mer einfach just Lidder geholl hunn. Mir hunn et verparityt am Endeffekt.
Voilà, et ass awer, et kléngt jo lo net wéi déi aner Saachen. Mir hu just einfach déi Demoe geholl an déi anstänneg verschafft, well mer se einfach gutt fonnt hunn. An et ass jo schued, eppes op der Säit ze loossen, wat Potenzial huet fir eis. Kéint dat dann och vläicht den Titel vum Album erklären? Well ech menge Zero Sum Game ass eppes stoe loossen oder eppes, jo. De Begrëff dovun ass ja awer net esou einfach ze, ze handhaben. Léisst een eppes. Si vill Leit jo gefrot, wat ass Zero Sum Game? An dës, also déi direkt Beschreiwung ass jo fir mech, dat bescht Beispill ass den Tug of War, dass du zitts ze zwee an engem Seel an ee vun deenen zwee wäert ëmmer fale mussen. Ja. Ass net, et ka net kee gewannen a kee verléieren.
Voilà, et ka just ee gewannen andeems en anere verléiert. So. Ech hun dat ech hun dat lo sou hei a ménger a ménger klenger Idee Idee Idee Map hei op der lenker Säit stoen sou. Et léist en oder dat verléiert en Appes fir trotzdem um Endeffekt ze gewannen. Ech meng dat ass jo dann Och. irgendwou och den d'Idee vu Parity Ja. Wie- an der Konstellatioun, wou der lo sidd a mat deene Saachen, wou der matbruet hutt an zum Deel se och jo leie gelooss hutt oder verluer hutt an deem Sënn. Jean, ech fannen en top en top Titel fir zemools ebe fir dee Genre vu Musek ass dat lo en richteg gudden Titel. Freet mech. absolut. Ja also dass och ähm, mer wollte vun Ufang un och irgendwann eng Kéier so eis eegen Emblemer, Symboler hunn an den Titel bitt sech extrem gutt un fir zu Symboler dann kënnen ze entwéckelen an da si mer eben grad drun, da si mer eben grad grad drun fir dat ähm, ze entwickeln mam Grafiker fir mm. Klingt gut Klingt gut sie gespannt dat, dat, ich mein dat kennt dann noch so nicht lo so weil mm, ich fand Parity as definitiv do ukom mam Sound wo net Parity wo hin wo die ganz Evolution vu Parity huet missen hi kommen an dat teierste och an dir gesot op Multiverse raus eben eng eng Single die je nach irgendwann wert kommen Awer instrumental dat fannen ech och dann extrem krass wann du eng eng sehr gut Sängerin hues an du hëllst der du hëllst einfach mal so nee mir man dat net mir man dat net hat zingt mal neisch oder vielleicht wees net wat drop sangen ech wees net méi also dat, dat war effektiv also wie soll ich soen so, so als als ähm, Sänger Sängerin muss doch deng Platz können fillen a wëssen an ech hunn dat Lidd esou oft gelauschtert an ech hu mer esou oft Gedanke gemaach wat also well wéi soll ech soen ouni Gesang feelt feelt jo eigentlech ëmmer eppes am Lidd, mee deem Lidd feelt näischt. Jo.
An dofir hunn ech vun Ufank u gesot, dofir hunn ech vun Ufank u gesot, ech maachen do keng Vocals drop, dat dote bleift instrumental, well fir mech, ass do keng Plaz an dat ass fir mech och ok. Also ech mengen et muss ja. well mer si jo och eng Band soen ech mol déi d'Leit och vläit oder déi och vläit e bëssen sou Guitar Nerds oder wéi och ëmmer gutt fanne wéinst dem Instrumentalen. Firwat net en instrumentalen Track hunn an dat och Als Single releasen? Mäi Gott, also. Das, ech fannen et top, mee dass, wéi s du sees, an enger Zäit wéi haut, wou s de prinzipiell mat non-vocal Lidder nach méi Nisch misst an nach méi komplizéiert ass, et un d'Leit ze bréngen, mee dat, dat feelt elo, wéi s du sees, Multiverse feelt u sech näischt. An trotzdeem, wéi ech dem Ben gëschter gesot hunn, ech kéint mer virstellen, elo ech gi elo e bësse wäit, an ech dreemen natierlech elo e bësse, mee

einfach ja,
nee, ich, ich fand schon einfach überraschend dass das eben zum von Celo neuen Album start hu ist ähm, dass du dann auch nach der schwa eben okay mir machen da als Single kar raus und dann bauen wir darauf op op der Instrumentalität dann op dem nerdy stuff eben Mm, an dat muss ech awer dann och äh, héich äh, wéi nennt dat héich loben, well et ginn vill ze wéineg Bands, wou sech éischtens mol selbst trauen oder generell instrumental Lidder nach iwwerhaapt wëlle sch- schreiwen mol. Well das, du musst jo dat Lied dann irgendwéi och fëllen, dass et attraktiv genug net méi fir dech ass, mee och fir d'Leit. Dat geht.
Also wann een d'Lied kann instrumental fëllen, dann ass et de Ben, Ja, gell? dat meen ech dann. Ja, mir Sander huet gesot, do komme keng Vocals drop. Okay. Alles dran!
Lass mech an meng Periphery Library siche goen gell. Gëschter gesot ja, ja. ja, ech hu vill Plan ze so bei Mot ech ja okay, dat Lied ass wierklech
alles ja, dran. Ja okay. Es mag Kal kom. Voilà.
Sorry ganz wéi. Wini hat staat geschrieben och schon hun dat schon bei Ocean, bei der Ocean EP gespielt mengen ech. Dat wees ech oder just méi. op de leschte Release hu mat scho gespillt als Intro Et war voilà, et war ëmmer den Open kommen an voilà. menge mol net bësse mil Mä den een Deel just rausgeloos viru puer Méint hunn et heiansdo gespillt an dass mech mega Spass op der Bün An du se einfach du kannst komplett austoben. An ech ka bësse Waasser drénken. Ja, dat ass wichteg.
Hydration muss sinn. Ja.
Mee elo hu mer jo genuch iwwer iwwer d'Boys hei geschwärmt mat Instrumentalitéit. Ja, Mee what the hell, Sandra, deng Vocals sinn e e Risen. Riese Plus, gell? Ich will nicht verschleimen, ich muss das trotzdem machen, gell? Also, ja. du, du gesäit den ganz gut, dass du dich extrem drageheit hues am Verglach zu der letzter EP. Du hast viel äh, Aarbecht dragang. Ech schwelle mal dat as so. kann so net so ah, nee, dat ass auch einfach so passéiert. Nee, also, also ähm, deets deets, weil äh, ech hat äh, am Abrëll 2024 war ech eng Woch an d'Belsch fir eng nei Vocal Technique ze léieren am cleane Gesang. An jo sot et ass och egal, mee as still voice kann ech nëmmen jidderengem empfehlen deen wëll op ganz nohalteg Aart a Weis Gesang masteren
oder och einfach just schwätzen, also et geet vu bis. Et si keng Effekter dran an där Léier, awer voilà. An déi Woch war fir mech ultra mind-blowing. Ech hunn esou vill Saachen do geléiert, déi ech och herno konnt op d'Screams uwenden an. Hu mech och dra geknéit fir e bëssen mech an d'Fry Technique ran ze schaffen, obwuel dat, ech sinn nach ëmmer méi False Chords, voilà. An ech hunn doduercher dass ech dass ech als Indépendante lo ee Joer laang, och Gesangskuere ginn hunn an oder nach ëmmer ginn. Ja, komm, da machen wir einen Name Drop. La Voix Sauvage, voilà. Ja, wir wissen genau. alle, was lebt.
Und ähm, do eben, do eben och mat Leit geschafft hunn, och u Screens an so hunn ech mech op eng ganz aner, op eng pädagogesch Art a Weis nach méi domat ausernee gesat. An ech muss soen, déi ganz Kombinatioun huet en, also ech hunn net méi geübt, ech hunn net méi geprouft wéi soss, muss ech éierlecherweis soen, mee dat Ganzt zesummen huet zu enger vill méi nohalteger Form vu Gesang gefouert. ech muss, jo, wéi gesot, ech, ech muss einfach soen, dass dat Ganzt mer vill gehollef huet an dass ech doduerch och vill méi Kontroll kritt hunn a vill méi gefestegt och a vill méi a mengem Selbstbewosstsinn. Ech mengen och d'Indépendance an deem Beräich ze schaffen, effektiv. huet mäi Selbstbewosstsinn als Sängerin extrem gepusht an dass ech mer och emol gesot hunn, mee nee, ech assuméieren dat do, ech kann dat do esou.
Voilà, dat heescht esou dat ganz zesumme, dat ganz Zesummespill an dat huet eeben einfach dozou gefouert, dass dat esou eng Evolutioun ginn ass, mee ech hunn awer, Dat war och erëm sou ganz natierlech. Dat war an och mat deenen neie Lidder, déi vu sech aus schonn iergendwéi esou eng esou e Confort matbruet hunn an jo, voilà. Dat jo, als an en plus nach als esou Frontlady vun der Band. Ech mengen, du bass nach ëmmer d'Gesiit vun der Band trotzdeem, gell? Dat, dat hëlleft, dat hëlleft awer dann natierlech, gell? Dat, déi, déi Schëpp vu Selbstbewosstsein, wou ee sech dann do selwer ob lo aus Zoufall oder einfach aus Iwwerzeegung oder an dengem Fall dat ass einfach so passéiert. Ja also dat, ähm, dat wie gesot dat war dat war so en so en natierleche Prozess, dat huet sech esou äh, huet sech esou erginn an ähm, ja ech mengen also sou dee Schub nom Metal Battle huet schonn och dozou bäigedroen, datt well, wéi soll ech soen, do si verschidde Kritiken net esou ganz objektiv gewiescht. Mhm. An ähm, wou ee sech dann einfach seet, mee fir, also, fir wat muss ech mer esou eppes ulauschteren a fir wat muss ech, muss ech mer déi Kritik do grad ginn? An ech hunn dat eben einfach och als Usporn fir mech geholl, fir ze soen, mee ech muss net mega crazy op d'Bün kommen an ech muss net mega wat weess ech, mengenwegen och Ausschnëtt bis dohinner hunn, fir op der Bün als Frontfra wouergeholl ze ginn. Mee wat zielt ass Attitude, Ausstrahlung a Selbstbewosstsinn. A fir de Rescht. Kënnt se mech emol.
Dat ass, dat ass awer, dat ass awer krass gesot, mee du hues awer Recht. Ech mengen, dat ass äh, zemools am, am Metal Oder gesäit ee lo déi komodesch lescht. Besuch Äh, net iwwer huele vun dem Typ, ne? Dat Nee, mee et, et, et war, also et waren eben einfach Kritiken, wou, wou, wou ech ebe gesot kru, krut, ech wier net, äh, als, als, als Frontpersoun wier ech net, crazy genuch an net up front genuch an net wou ech mer soen jo ok ech war fir de Mette Bette war jidderee vun eis vill ze vill an sengem Kapp kloer also net kloer mär hätten kënnen anescht maachen mee voilà et war eben einfach esou mee fir dann eben esou bëssen eng eng zimmlech subjektiv Kritik ze kréien dat war e bëssen wou een sech dann eben och natierlech als als Frontfra freet, hues de dem Sänger vun där anerer Band dat och grad gesot, wat Yeah. en en Heen ass, Ja, ne? ja, ja, ech versti wat s de mengs. An ähm dat ass eben einfach och esou, ech menge mär sinn eis deem Message, dee mär eben an deem Sënn och no bausse gi vill méi bewosst ginn, an droen dat och elo nach méi no baussen, och einfach just als als Message vun looss der näischt soen, weess de, sief wéi s de wéi s de bass einfach, a virun allem dee ganze feministesche Volet ass awer iergendwou wichteg, esou koum och den. de Line-Up fir d'Release zum Beispill e bëssen zu stanen an dass eeben einfach, mir sinn eis engem Message awer trotzdeem nach e bësse méi bewosst ginn an dat ass dee virun allem, well ech gemierkt hunn, och als Indépendante an deem Beräich, dass vill Frae bei mech kommen, déi wëlle léiere screamen. Och e Meedche vun 10 Joer zum Beispiel, wat wëll léiere screamen. Ah, an ech gesinn dat ass Kado gell fir d'Oueren gell. Voilà, ech, ech gesinn do einfach och d'Wichtegkeet an där Roll. An dat ass einfach och e Message, deen dee mer eis virdrun net esou getraut hunn, vläit eriwwer ze bréngen, mee wou mer eis elo ëmsou méi bewosst gi sinn. An virun allem Mä läit dat an um Häerz fir dat weider ze ginn. Ech mengen
an der aktueller Zäit gesäit een virun allem och an der moderner Metal oder generell am am allgemenge Metal, datt et sinn ëmmer méi Fraen, wou dobäi sinn, dat ass top. Mee du hues et awer och leider gesot, ganz oft hues de eben deen typeschen Image, wou entweder vu Labelen oder wat weess ech oder vun de Fans deelweis definéiert gëtt. Dat ass absolut falsch. Also wann du dech net kannst du mat identifizéieren an äh, dann da los et sinn. Ja, dann dee einfach du selber, dat ass 100 pro ënnerschreiben ja. direkt gell an schmengen dat ha jetzt Lützeburg gin et Jolo Or nemmi also dach et ginn da schon äh, ganz viel Bands mat äh, mat äh, mat äh, feminine Vocals lo oder eben dat wat du lo muss an ech fand dat das dann ëmso méi Wichteg dass där lo sech Torchbearers gitt, där laaft lo mam Fändel ronderëm an mir maan eise Schäiss an wanns de net gären hues da kuck ewech prinzipiell gell. Jo well dass also et et muss ee sou soe wéi et ass, mee virun allem als als Fra sou och an der an der Musek oder sou du traus dech net dee feministesch also dee feministesche Gedanken dee jo och politesch ass opzegräifen, well s de einfach mengs du géings dann sou direkt iergendwou an en Tirang gestach ginn an du géings vu Leit gesot kréien, oh nee, keng Anung, feministesch, ëhhëhhë. Mee dat huet jo, dat ass jo eng Ban, et ass jo, an dofir sti mär jo och, et ass jo eng Balance. Et soll keen ugeprangert ginn, et soll awer och net akzeptéiert ginn, datt d'Saache sou si wéi se sinn. Honnert pro. An do muss e bëssen dru gekrazt ginn an dat ass eben dat, wou ee sech muss mol bewosst ginn a wou, wann dat déi Richtung ass, déi ee wëll aschloen, wou dat ee, ech menge mir sinn alleguerten zimlech sensibel op vill Themen, vill politesch Themen, vill och sexuell orientéiert Themen, wou een einfach muss soen, okay, mär setzen eis domadder auserneen a mär wëllen déi Saachen uschwätzen. Och verschidden Thematiken an de Lyrics sinn zimlech spirituell och influenzéiert, wou een elo op den éischte Bléck dat net gesäit, wou een dat net erausfënnt, mee wann een e bëssen tëscht den Zeile liest, wou ee Saache kann identifizéieren a sech einfach mol deem Ganze bewosst ze ginn an einfach mol ze soen, mär maachen dat elo a mär schwätzen déi Themen un. Dat ass och, mengen ech, eng nei, eng nei Ebene vu sech mat der Musek auserneesetzen an e Selbstbewosstsinn opbauen an dat huet sech, Fir mech elo definitiv mol sou a ginn fir den neien Album. Voilà. Lo hunn ech ganz vill geschwat. Ja. Nee, du hues, du hues absolut richteg geschwat. Ech mengen, ähm, dat all déi Informatiounen, wou, wou mir lo hei krute vun Iech an och lo, wou d'Leit dobaussen néiert hunn, ass dass net nëmmen eng CD-Release, dass eng, äh, oder eng, eng, en neien Album-Release, dass eng nei Formatioun, eng nei Entdeckung vu Parity an net fand ech de ganze Package du net einfach ziemlich viel gewiicht an dat das si wirklich gespannt op Release gell op Show selber och mhm. da muss man hier schon dann och nach äh, bis ze froen. Ech hun Sun Brutal Pop net kannt an dat als als Schwar fir opener geholl an Damn! Interessante Choix an äh, gefällt mir absolut gut an natürlich auch Blame die alles mat dabei. Ähm, wat, wat kënne mer eis fir d'Release erwaarden? Nein, huet et schon fir geteased. Ech hat gëschte mat ville Leiit geschwaart an net wat ech ëmmer soen ass, dass ma probéiere also definitiv eis gréisste Release ze spillen. Oh, okay, Kupp war klengen Sall, äh, schon yeah, yeah. Me also ech soen, dass man dat ëmmer gären ganz grouss opzéien dës Kéier. Dofir mir hunn den Club vun der Rockhal kritt. wou ech immens frou driwwer sinn, well mer do vill méi Méiglechkeeten hunn, wéi mer bis elo haten. An ech wëll net alles verroden, mee d'lescht Kéier hate mer eis Beliichtung, déi zum Beispill synchron war. Et wäert nach vill méi dobäi sinn an et wäert alles synchron sinn. An ech si sou frou, dass mer déi Prouf virdrun hunn, dass ech, ech këmmere mech zimmlech ëm dat meescht, wat live ass. An äh, ech si mega nervös heinz do live so klappt dat lo ass du net de Problem do oder do yeah. an der manch Leiit aner Leiit och mat nervös Ke huet mat dem schwarze geil an so ja, dat ich. ja, das, ja, das, äh, das nach wie komplizéiert das nach méi dobäi et ass wirklich ganz groß an et sinn net vill

Also ech, ech wëll mer net iwwerleeë wéivill Stonnen, mee ech sinn dofir frou, datt de Billy zum Beispill de Studiodeel iwwerholl huet an alles mat ophuele well okay ech ka mech op live konzentréieren. Op dat do Luuchte sinn oder aner Saachen, wou ech elo nach net verroden hei. Mhm. Mee et Sneaky. gëtt, Spicy. et geet drëms, datt mär Spicy. eeben, wéi gesot, op der Bühn kënnen do stoen. iwwer näischt nodenken, ob dat elo midi changes fir eis Verstäerkere sinn, dass mer näischt mussen drécke mat de Féiss, ob dat, mir hunn allenzwee eng Evertune op der Gittar fir déi Gittar, aus engem Grond, ne?
Mee du muss der einfach net iwwerleeën, ah ech muss elo stëmmen, ech muss elo stëmmen, ah ech muss elo eppes wiesselen, sou, du kanns einfach do stoen, du héiers alles, du spills däin Instrument an du bass mat de Leit a mat denger Band einfach do zesummen am Raum, du konzentréiers dech do drop an net. Oh merde, mäi Midi geet net! Dat hat mam No Man's Land. Mäi Midi geet net, ech muss drun dréie goen. Ja.
Dat war sou schlëmm.
Ja, ja, ja.
Du ass och de Klick duerch d'Anlag gelaf, do ass souwisou. Also. Dat war net bei eis, dat war bei Legacy ëmmer. Mee jo, mee vläit, vläit nach och fir op de Choix vu Some Brutal Pop zeréckzekommen, do kann de Billy e bëssen eppes dozou soen eventuell. Sou eppes.
Jo, also mir hunn eis haut, mir hunn eis Some gewënscht. Einfach aus deem Grond, well mer, mir haten eng Kéier esou esou e klenge Workshop bei, beim, wéi heescht de? Géraldine, jo, am Rocklab. Am Rocklab. Iwwer Marketing. An do hate mer e bëssen esou och mat him geschwat, och iwwer wéi eng Bands e bëssen eppes Ähnleches hei an Europa maachen oder och d'Positioun vun der Fra an der Metal-Musek. An well. well hatt do och immens vill mécht an och e bëssen e Festival organiséiert, wou dann och female fronted Bands sinn oder wou halt nëmme Fraen sinn an déi och méi méi haart Genre maachen. An hatt huet eis ebe vu Sun Brutal Pop erzielt an datt hatt sou e bësse grad um um Opstig ass, wat och sech grad bestätegt huet. Definitiv.
An voilà, si mer dat e bësse kucke gaangen, hu mer geduet, ah et wär awer flott fir déi Release, well mer och, dat wollten am Club man vläicht eng Band ze hunn, déi enker bëssen eppes representéiert, mhm. souwuel fir die, die, die feministesch Säit vum Metal vun fir alles wat man stinn, wat Sandra vun erklärt huet. Yeah. Äh, wat jo wichteg ass, dat och bëssen an d'Release mat anzubauen. an awer och fir e bëssen nach ee méi groussen Numm nieft eis stoen ze hunn an awer och virun allem dee Stil, deen hatt mécht, ass immens speziell. Hatt heescht ebe Sun Brutal Pop an dat ass, well hatt halt d'Popmusek mam Metal verbënnt. Hatt huet eng Live-Band, ech mengen et ass eng Gittar, Bass an eng Drums an. dass halt net sou dat typescht wat ee vläicht erwaart, dass keng Metalcore-Band, dass dass keen keen Hardcore, keen wat och ëmmer. Et ass wierklech eng krass Mëschung an et ass e bësse méi lues wéi mär, mee hatt ass einfach saugutt. Hatt huet esou vill gutt Screams an senger Musek, esou vill gutt Metal-Elementer verbonn mat mat Rock oder Pop, Poprock. An mir mengen, zesummen och mat Blame the Others, wat jo da e bësse méi de klassesche Metalcore ass, deen dee gudde Metalcore, den OG, den OG Metalcore. An ech mengen a Verwandlung mat Some Brutal Pop ass dat halt e gudde Kontrast, gëtt net langweileg iwwert den Owend. Du hues fir jiddereen eppes an fir wat mega wichteg ass, ass, Mir wëllen och net just dass Leit kommen déi nëmme Metal lauschteren. Well dat ass Ja. bëssen och äh, Das leider Gottes so wie et meistens ass, gell? Das, also natierlech fir eng eng Release vun enger Metalband komme vill Leit déi Metal lauschteren, mee mir wëllen awer och heiansdo bëssen dovun ewech kommen, dass also dat gesäit Dir och e bëssen an eisen an eisem Design Ja. an an esou wéi mer eis no bausse weisen. Mir si lo net déi klassesch Metal Leit, och sou wéi mer vläicht eis optesch weisen. Jo, jo, de visuellen Aspekt, ech verstinn, wat de visuellen Aspekt.
An dat ass och hei wichteg. An do ass esou en Act wéi Sun Brutal Pop halt immens flott, well et wär eigentlech de perfekten Astig fir een, dee kee Metal lauschtert, fir hatt ze lauschteren an ze soen, Ah, cool, dat ass eppes wéi Sleep Token, weess de, wou s de och kanns Lidder lauschteren a soen, Okay, ech hunn nach ni Metal gelauschtert, mee iergendwéi dat do gëtt mer grad. dat Gefill an Zack bass Dir wie bei Lab of God. So, ja, ja, das, ja. Genau hat repräsentiert an Fa halt mega wichtig. Dat hunn ech äh, interessant fand wie gesot schon war sichchen eben wie der Release annoncéiert tut wat ass well hat man gemengt oh das vielleicht doch vun hei well hei passéiert Dir och soviel dass de Deelweis vergëss wat an der lokaler 10 ass. Mais, ähm, Jo richteg interessante Choix an ech mengen du hues et gutt erkläert Billy, dass net Metal genuch fir Metal ze sinn, mee et ass dee perfekten Astig do och 100 pro do si mer direkt dobäi. Dat ass genau dat wat et seet, Buddelpop. Jo, jo dat ass net falsch, dat ass effektiv net falsch. Et ass effektiv, bréngt et och sou bëssen d'Welten zesummen, well mer fänken eben un mat Metalcore, da kënnt Sandbrotalpop an da komme Mär, wou wou och oft d'Leit, eis, oder zumindest mär awer mol gesot hunn, dass se Parity gutt fannen, obwuel se ni géinge Metal lauschteren. Ja. An ähm, Ja. dat ech mengen dat eben so eng gutt äh, Connectioun vun dem ganzen Owend Mhm. Das, das, das dat mat der Dynamik schon erëm. Mir hunn esouguer an eiser Release hu mer Dynamik. ja, Verréckt, mee- gell? voilà, das, äh, An du kanns och deng Mamm mat op d'Release bréngen, da si Ja. schon gutt. An dein Hond.
Mee du ech mein du gesot ben an effektiv ech war doch mat Leiit virun etlecher Zäitlo äh, geschwaart dee war Parity och kee Begrëff an ähm, a wéi waret nach? Ech mengen et war Blame the others. Also, ah ja, dat war okay, dat ass jo kee Metal. An ech krut plus minus genau de selwechte Sproch. Wou ech bëssen also okay. A wat fir enger Gesellschaft si mer ukomm vun der neier Zeen, äh, fir dat eben esou weird anzestufen? Ass et, mengs de, well well e Parody zum Deel kéint als well et modern ass, heescht net onbedéngt, datt et direkt Mainstream ass, mee d'Possibilitéit ass awer do. Do hat ech gëschter eng ganz ganz interessant Diskussioun iwwer wann s de ufänks Musek ze lauschteren, also soe mer keng Ahnung, ech hat d'Beispill ginn, ech hat déi Zäit e bëssen Indie gelauschtert an do hunn ech Arcane Roots gewise kritt a fir mech war dat am Kapp, well ech och an deem Beräich ebe Saache gelauschtert hunn, war dat, ah jo dat sinn déi. Mee am Fong do sinn esou heavy Saachen dran zum Beispill an de Christophe hat dat gesot, hien huet och d'Band gelauscht op woufir hien esou, ah jo dat ass dee Stil. Mee am Fong war et e ganz anere well s de mat der Perceptioun eragees esou, ech hunn elo déi Musek gelauschtert an dat doten dat ass elo och do, do gehéiert dozou well dat iergendswou stung oder iergendswou virgeschloe gouf no deem Stil wou s de grad gelauschtert hues. Dat heescht wann s de géifs soen, ah jo Parity as Rock, da giffe Leit kommen déi ja, déi, déi Rock lauschteren, och wann se dann Sache dann lauschteren se ah ja okay mit das das anescht. Ja mit das das jo awer och well mer mer hu keng krass Metal Drums zum Beispill, well den Giovanni seng eegen Influenze matbréngt vun Red Hot Chili Peppers, vu Muse, vun. Ausser bei dem Lidd wou s de haut ophëls.
Mä ja mee den den Déngens ass dass. dass eben doduerjer, dass, dass eigentlech jidderee vun eis mat engem gewëssene Genre an d'Band erakënnt an dass de eben och Cleans, also clean Vocals hues an dass meng Screams si jo reng anatomesch schonn net esou krass an net esou déif an net esou wéi bei engem Mann. An ech probéieren och zum Beispill a meng Screams eng relativ gutt Prononciatioun dran ze kréien an se propper ze maachen. An ech mengen alleng doduercher klénge meng Screams schonn, obwuel et Screams sinn, déi relativ brutal sinn, mee vläit esou dat Ganzt zesummen kléngt dann fir Oueren, déi kee Metal gewinnt sinn, manner hefteg wéi wanns de lo géings eben Lamb of God weisen oder esou dat ech mengen dass dat einfach eng eng Dynamik ass déi fir d'Leit dann bësse méi zougänglech ass wéi elo wanns de halt déi typesch Metal Drums a jiddereen ass Ëhhh an voilà. Mee um Album ass wierklech alles drop, well ech hat viru kuerzem hat ech zu iergendengem gesot,

An ech haassen einfach wa Leit komme mat Genren a mat, mee dat muss de doranner kategoriséieren an doranner kategoriséieren, wann iwwerhaapt, da gesinn ech et just als Limitatioun fir dech selwer.
Do hu mer gesot Parity, wat ass Parity? Hu mer gesot moderne Metal. Ech fannen dat einfach blöd ze kategoriséieren. Also do kann ech elo vläicht e bësse, kanns de e bësse Ragebait draus maachen. Dat ass ok, du däerfs. Mee ech fannen einfach, dat ass eppes wat mech Oft am Metal oder an och an anere Genrë gëtt et dat, et gouf et och am Psychedelic. Jo, wat mëss de? Surf? Jo, cool. Keng Anung. An dass, dat stéiert mech immens, dass d'Leit dat ëmmer musse kategoriséieren, well wat ass da wann s de elo Nu Metal mat esou iergendwelch Technical Death Metal verbënns? Muss de dat elo wierklech esou definéieren? Muss de engem soen, jo mir verbannen dat, fir dass en et gutt fënnt? So, du kannst ja. einfach etwas machen, was du einfach gut Ja, wir machen einfach das, was wir machen. Das ist bon. das, das ist auch egal, wenn ihr seht, ja, mir Parity, das ist aber oh, allerhöchstens mal Hardrock. Okay, dann ist es Hardrock. Mhm. So, who the fuck cares? Ey, ja. So, das ist Kuschelrock. voilà, und auch, auch am, am, Studio sind Leute so, ja, ah, ich habe gemeint, du musst nicht mehr Metal. Ah, also, das ist mir wirklich egal. So, wenn du Jazz musst mit, mit äh, False Chords dran oder wat och ëmmer, dat ass dach egal. A wann s de dat Metal nenns, dann nenn et Metal. Et interesséiert keen. Jo, ech mengen, dat ass e ganz grousse Problem an der genereller Metal-Zeen, ass dee gewëssen Elitismus an déi Begrenzungen, wéi s de sees, gell, wou d'Leit einfach net wëllen iwwerhaapt mol de Schratt man. Do ginn et bestëmmt och vill Leit dobaussen, déi elo zum Beispill gëschter als Beispill net op Sudburn gaange sinn oder wou vläicht och op der Release net op Parity ginn, well se einfach soen, Dat ass moderne Metal. Ech kann näischt mat ufänken. Obwuel se ja, nie héieren hunn prinzipiell. Ja, ganz vill Leute. Ja. Mee dat jo, dat jo fair enough. Also wann wanns de esou en Tirang denken hues an du dat ass eben däi Flip an du gees just op äh, solo Death Metal Konzern oder Thrash Metal, wou dat dann noch ganz grouss drënner steet an ja. du kannst dech da schon mental drop virbereeden, dass et genau dat ass, wat s de, wat s de kanns erwaarden, dann ass dat jo och tipptopp. Esou, mee dat, dat ass halt net dat, wat mär maan. Nee. Dat, dat ass, dat ass Voilà. awer ganz gutt esou, mengen ech. Mengen Ja. ganz oft, an ech mengen, do sidd Dir warscheinlech och, ähm, Dir, ech mengen, Dir gitt jo och nach op Concert, ass jo net, dass Der nëmmen, nëmmen äh, Live-Shows maacht, mee Dir sidd jo och nëmmen nach Fans, esou wéi mir alleguerten dobaussen. Ähm, wat mir opgefall ass, ech hunn dat eng, eng gutt äh, Initiativ fonnt vu ganz ville grouse Bands dobaussen, Ech soll emol en Numm, keng Ahnung, du hues Arch Enemy, wou dann, keng Ahnung, mat, mat enger bësse méi folky Metal Band ging touren. Oder vläit als alleréischt Virgrupp hues de sou iergendeng lokal Underground Band. Dat heescht, du hues ëmmer, du hues d'Geleegenheet zumindest op esou grousse Concerten, oder an deem Fall och Bären Ulysse ass d'beschte Beispill, wierklech e grousse Spektrum vu Méiglechkeeten ze erliewen an engem Owend. A vläit hues de dann och. Een deen de besser fënns wie den an, op dat lo de Main Eck dat net ass dann egal, mé dues einfach esouvill Schwar. An ähm, do ass eben wie gesot den Elitismus mëcht dat bësse futti fannnen ech perséinlech. Ech fan net schlimm, ech ginn dem Sander recht, wann dat ger mëcht soll net man. Mee dat awer och schuet, weil de ganz vill Konzer gesäis, wou speziell déi Leit hi ginn, déi näicht kënnen mat ufänke fir eng verdammt schäiss Stëmmung do opzebauen just well et net hires ass mir da bleif du he ja, ja, da ble also ja. muss doch kind dich nee, so ja.
ja. absolut net ähm, wat ich nach sto ah, ich schon eine nukom krass mir sich schon eng stunde am gang am mir nach viel aus ah, eng eng witzig froh wo ich immer gerne stellen an ähm, Mee wor ech mengen do erwaarden ech mer bei Iech och e ganze Koup gemëschte Saachen, sou wéi dat sech gehéiert. Jiddereen huet musikalesch guilty pleasures. wat sinn Är guilty pleasures? Wat sinn Är Saachen, wou der sot, ah, dat ass elo net esou wierklech dat, wou ech mech kann domat identifizéieren, awer et huet iergendeppes. Fänk mat dem Sandra un. D'Sandra gesäit ganz confused aus. Oh, guilty pleasures? Gëtt et déi? Well ech weess, wat s de wäers soen.

Ah jo, schlechtere Joost, jo, vläit. Et ass en hollänneschen. Ee Moment, ass dat deen op der Eurovision? Deen do erausgeflunn ass, jo. Ah, ok, ok, dach da wéi.
Ech fannen hien einfach cool well hien och einfach op alles schäisst sou. Hie schäisst op all Kategoriséiere vu Genren, hien mécht einfach säi Flipp an voilà. Jo mee ass dat guilty pleasure? Keng Ahnung, ech stinn voll dozou. Ech hu grad net dru geduet mee jo sou keng Ahnung. Dat ass eng, dat ass keng korrekt Fro well ech weess mee de Kontrast gesinn ech eleng schonn do. bei dir oder bei anderen wo ich die vorgestalten war so sind deck viele so ah ja schon so viel gilt die Pleasure sind anders sondern einfach nee, eigentlich nicht weil wie du sest so stehen dazu dafür ja. das immer wegen interessant dass ein, ein Aspekt für zu, ja also ich, ich menge vielleicht an der Musik dem mehr so machen die dann aber wo Komplexität de bisschen ähm, so strotzt Duerch, voilà, ähm, kri-, ginn ech heiansdo e bësse belächelt, wann ech soen, jo, meng, meng Musek ass esou simpel wéi méiglech. Ech hunn et net gär, wann d'Lidder total iwwerluede sinn. Ech lauschtere simpel Musek. Ech lauschteren deen neie Album vu Linkin Park erop an erof. Dat ass fir mech Balsam do sinn ech dann anescht nerdy Dénge well ech dem Emily Armstrong zum Beispill seng Technik vu vir bis hannen ënnert d'Lupp huelen a probéieren erauszefanne wat do geschitt a sengem Hals mee voilà dat heescht meng guilty pleasure ass vläit esou simpel Musek wéi méiglech och am léifsten och mol instrumental, Yin Yin. Äh, net Multiverse. kee Metal virun allem yeah. eigentlech kee Metal ähm, am engem Alldag.
Ech fand awer wichteg ze soen. Ech fand wichteg ze soen ech schlecht net. Well egal wat fir Metal hat dobausen, Dir seet ech schlecht just Metal as en as fucking Ligener ge. Ah, ja. Also voilà, du fir. Äh, So a ech sinn souwisou all dem ganzen psychedelic, indie, flip an instrumentalen wéi gesot an fannen dat mega an lauschteren dat vu moies bis owes. New Model Army och, Clutch, sou Stoner Gezeens, keng Ahnung sou Saachen. Klengt gutt. Bei engem Metalhead ass dat wahrscheinlech scho guilty pleasure, wann s de net sees ech lauschteren awer all Dag mäin meng Dosis. Mee nee ass bei Merlo zum Beispill net sou sinn och absolut guer net an deem also éierlech gesot sinn ech selwer guer net sou richteg an deem Genre dran dee mer selwer maachen ee dat bréngt jo genau dat wat mer wat mer am Fong produzéieren ass genau dat da sinn eng aner Komponent mat era bréngt voilà.
Taylor Swift
Verstehen ich an der Froge. Een ass e Swift. An ech sti komplett dozou. Ech sagen déi Dénger am Auto mat an ass mer se absolut egal. A jidderee kuckt mech esou. Wéi kanns du dat lauschteren? Egal op op der Aarbecht, meng Bahn, mee Taylor Swift. 100 Prozent. Ech hu mech erageschaut, ech hunn Documentaire gekuckt, fand ganz sympathesch. Das ist definitiv eng vun de Sängerinnen. Dach!
Äh, also das, das, also Musik ass mega produzéiert ja, das, das, das, das halt Pop mit das so, so gut produzéiert schon Stëmmen vergé. Das net dem sos do wo das gell ja. verteidigen ja, ja, okay Du kust kein Kritik gell, weil ich verstehe nee. gell.

Ech mengen dass an e puer Side Méint. note.
Ja. No Billy, komm, pack aus! Also, Danke. äh, als éischt mol sinn ech bekennende Nickelback-Fan, säit Ah. ëmmer. Säit Ah, ëmmer. Pascal.
Voilà.
An ech soe just, dass dat der Guilty Pleasure ass, well ech weess, dass vill Leit do äh, einfach hir Virurteeler hunn, déi Mhm. absolut onberechtigt sinn. Look at this Well se sinn graph. Top-Musiker, dass

Äh, an dann hunn ech nach so aner Saache wéi Los Tucanes del Tijuana. Mega. Als, okay. äh, du klingt wie spanisch Kannermusik, also einfach super. Also kann ich nimmen empfehlen. Ähm, ich muss mal da alles abschreiben. also nicht, dass ich das weiß, wie Nickelback wäre, gell? Aber äh, die zweite ist Nickelback, Nickelback ganz gut Underground Band. Okay. Ja. ähm, voilà, nee, mir sonst, also Jo och guilty finn ech mech géintiwwer deene Saachen net. Ech hu just heiansdo dat Gefill, ech misst mech erklären, firwat ech Nickelback lauschten. Ja, ja, dat. Ech versti-. Ass awer eng vu mengen Haaptmix-Referenzen, dat heescht, voilà. Dat heescht, jiddereen, dee beim Billy mixt, huet indirekt e bësse Nickelback a sech. Genau, dat ass halt, ja, domadder muss de liewen. Dat. Wann s de, wann s de eppes vu mer kriss, da kanns de sécher sinn, datt ech niewendrun Nickelback gelauschtert hu fir datt et gutt kléngt. Wann s an de Studio erakënns, dann héiers de scho vu wäit.
Vläit e Cover, wie weess?
Direkt jiddereen aus dem Studio eraus, sou all déi, déi sou Gore-Grind-Fans, direkt aus dem Studio eraus.
Nee, et ginn u sech keng Guilty Pleasures. Ech menge sovill kënne mer definitiv soen. Meng ech vun der och ja. meng wie mir alle Gutten dobausen ne. Ja, wat sinn déi? Ah, ah, ah, ah. Äh, jo, kee Problem, Ariana Grande. Ah, ja, okay. Mega gut, ja. Okay.
Mega gut.
Ja.
Op produzéiert seng Stëmm, mhm. vläit eng vun den a mengegem Sënn vun den Beschte wo aktuell do sinn. Och an déi mhm. lächt Saache vläit nëmi sou rangeméisseg gräifen. Mee dat ass ënner aner cool. Ganze Synthwave Aspekt, wou et lo mat drapéngt. Fand ech cool.

Okay, ma mal klenge Side oder allem mé gut ech Ech lieben den Album um voll Kind Album ass der en Trilogie eigentlech. Da se äh, Schweizer Musiker den eigentlech ähm, wann ech rich mech erënneren Orgel just e Moment Orgel gespielt huet, dann huet decidéiert eng Harf eng äh, enger normaler Harf eng Elektroharf ze machen an dummer so New World Sachen ze machen. ass ziemlich bekannt an 8scher 90scher war lo mecht nëmi an iwwerhaupt nach net nach liefft. bisssen den gewéinlech van Ste um so kennt se wieso ke net vun do hier okay voilà.
soviel do zou mir gut genug gilt die Flashes Ech ging so mir wären duch wat de vun halt. Mhm.
Zeit. Wir können Stunde weiter diskutieren. Ich weiß, was blöd ist, ich kriege gerade eine Nachricht und das ist mittlerweile bei Google Meet dick blöd, gell? Nur no einer gewissen Zeit so, ah, by the way, ja. du musst abhalten. Ah, ja.
Alles gut.
Nee, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch drei für all euren wichtigen Input für Parity, für die Lokalszenen natürlich. Und ähm, wir gesehen es, mehr wie sicher, ich schon Ticket. Dir muss doch Ticket dabei zu kaufen. Für Release.

Oh Mann, mir kënne jidderengem Merci soen. Ja, ja. Kënne wësche jidderengem Merci soen, deen, deen mat eis un dem Projet schafft. Ne? An äh, vu jiddereen, deen op der Release wäert sinn. Genau. Äh, mir freeën eis immens, dat mat Iech ze deelen. A Merci fir d'Inspiratioun, well ouni ja. d'Leit dobausse wier man net souvill inspiréiert. Dat klingt wie wann mega angry wier den Album man so Merci fir d'Inspiratioun. Kënnt do alles nee. zréck. Merci fir de Bad Input. Huet vill gehollef. Gutt. Dobäi, Dir dobaussen, gitt op d'Release, lauschtert Parity an jo, bis geschwë rëm hei bei Kaméidi a Merci nach eng Kéier u Parity.
Merci.
Merci.
Ciao.
Ciao.